Hemmelere salam. Salam oňat nädeleňiz janyňyz sagmy. Köpden bäri bilşiňiz ýaly wideo paýlaşmadym. Onuňam bir sebäbi bardy. Biz toý etdik. Şular ýaly. Hawa bul begenjimizi bul üýtgeşikligi bu täzeligi siz bilen paýlaşaly diýdik we şu taýda size bir gysgaça bildirişimiz bar. Onam sen aýdaý.
Kanalymyzda mundan beýläkdäki paýlaşjak wideolarymyzy bilelikde paýlaşarys. Hawa.
We bu wideonyň üsti bilen size şular ýalak bir bildiriş, täzelik aýtmak isledik. Mundan beýläk paýlaşjak ylym, bilim, tehnologiýa, ýagny vlog wideolarymyz bolar, zat bolar, hemmesini mundan beýläk ýan ýoldaşym bilen, ýagny Bagty bilen bilelikde paýlaşarys. We bu wideonyň dowamynda size toýumyzdan başdan soňa, gudaçylykdan soňa çenli näleik wakalar boldy, nämeler etdik, toýdan geçen gyzykly pursatlary, zady hemmesini bu wideonyň soňunda, ýagny dowamynda size görkezeris. Şolar ýalak bu gysgaça bildiriş wideomyzam şu taýdan aýtmagy size makul bildik. Anna, indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, sag boluň! Şu wagt nol iki nol ýedi iki müň ýigrimi bäş Türkmenalada gudaçylyga geldik şu wagt özüm bir hili ökdüýän maşyny garaşyp otyryn Aýna daýzam Altyn daýzam Maýsa daýzam enem

Bu ýerde-de görşüňiz ýaly Bona kafeden pizza jaş, suw jaş alyp, aýlanmana çykdyk. Bu ýerde bolsa galyňda ýazylan ýalykdyr matalary almana çykdyk, Baýramalyň bazarynda. Görşüňiz ýaly men bolsa gyrajykda serdip, çüwüp otyryn, nämeler alýarlar, nämeler goýýarlar. Bu ýerde bolsa Marinfo sahypamyza wideo düşürmek üçin Mary şäherinde ýerleşen awtomenzile wideo düşürmäne gitdik. Bu ýerde bolsa Mary şäherinde Ahanjaýewdaky Jentlmen salonynda işleýän Mekan kaka ýüzümi arassalatýan. Şular ýaljak altyn swetten bir zatjyklar sürdi. Ondan soňra maskajagaş etdi, zat etdi. Bu ýerde bolsa syýomka gitdim, toýa ýakynlaşyk gelýänem bolsa. Şular ýalak bir syýomka etdik. Lükemoýlynyň e, syýomkasyny etdik. Angarda. Görşüňiz ýaly. Ine bu ýerde bolsa ýaňky Mekan kaka saçymy boýatdym. Sähelçe on bäş, ýigrimi prosentlik bir üýtgeşme bolmagyny isledim. Soň saçymy daratdym, görşüňiz ýaly. Soň bolsa öz maşynjagaşymy sürüp, Allyň. bagtymy Almana gitdik. Şular ýalak görşüňiz ýaly. Suratçymyz bolsa Baýramaly şäherindäki Sada fotonyň Anna kaka. Köp ýyldan bäri işleşýän Anna kaka bilen. Şular ýalak. Wideoçymyz bolsa gyz ýerde-de, oglan ýerde-de Neýon studiýasy boldy. Ine, bu ýerde-de görşüňiz ýaly, hemmämiz bilelikde Anna kaka, Neon studiýasyndan Kakyş aga, hemmämiz bilelikde eýýäm restorana barýarys. Gyz ýere. Ine, bärde bolsa görşüňiz ýaly, Bagtymyň ejesi garşy aldy we bu ýerde Birki sapar türgenleşenje walsymyzy ýerine ýetirdik. Bir kemsizje boldumyka diýýänmi? Şu taýda ýöne meniň bir ýalňyşym bar, ol ýalňyşy sizem gaýtalamadyňyz ýaly aýdaýyn şu taýdan. Wals gidipdika aýdylýan aýdymy gaýtalamazlyk. Ýani şony özüňiz aýtýan ýaly edip aýtmaly däl. Men şoňa gaty ýalňyşypdyryn. Toý görşüňiz ýaly gyzykly geçýä. Şular ýalak bir ýerde durmadyk. Üç ýa-da dört sanjak aýdymda oturdyk, galan wagt diňe tans edip geçirdik.
Essalawmaleýkum hormatly myhmanlar. Amanjan. Çyndanam öýlenýäňmi ýa klipmi bir zatmy bu? Bagtly bol. Men amaly üýtgeşik gowy görýän. Käbir adamlar bolýar, soňundan gowy bolmagy öwrenjek bolýarlar. Heňli salamlaşmadyk azow. Amanyň hamyr maýasy gowy. Fytrat diýerler-ä türkler. Men üýtgeşik. Üýtgeşik gowy görýän Amany. Terbiýesi gowy. Allajan Allah Tagalaň ýaş oglangyzy iň uly edip biljek peşgeşi oňa özüne düşünip bilýän ýanýoldaşyň duşmagy diýä. Enşalla birek birege bolan söýgiňiziň, hormatyňyzyň hiç wagt Ody öçmesin bir ömür boýy bagtly boluň kän känem hindilere meňzeş amana meňzeş çagajyklaryňyz bolsun bagtly bol ejim sen bagtly bolmaga mynasyp.
Görýän oglanyňyz bolsa Nazo production. Diýilýän oglan, pyrlan tans etýän oglan. Ine görşüňiz ýaly diňe tans etdik we diňe tans. Bärde bolsa toý gutardy, zat sagat ony geçip ugrady. Myrat Kaka şeýtdir bizi toýdan kowup goýberdi. Obadaky mamamlaryň öýüni, daýymlaryň öýüni şeýtdirip işini arassalamaly bolduk. Sebäbi gurluşyk gidip durdy. Şeýtdirip bardan bärde etmäni karar berdik, zat etdik. Onsoň şular ýalak saýhallamaly boldy. Gadyr ekeni düşüreli Gadyr ekeni. Birazjyk agyrrak düşdi, zat boldy. Gijesi bilen işlendi. Şular ýalak.
Oňa bilenem ýitdi ýa-da. Enjamlar gelip, traktor zat gelip, şular ýalak. Iş edildi, zat edildi. Bärde bolsa bazarda biz Gadyr çykanym bilen we iki sany daýzam bar, Maýsa daýzam bilen Sülgün daýzam. Ikisi şeýtdirip söwda edip ýörüs. Ne bärde bolsa Parahat daýym oň bolsunyň dogramasyny bişirip otyr. Süýji bolupdy. Menem iýip gördüm onda.
Maýsa doganym toýlaryň gutly bolsun. Agamalar bagtly bagtly bol. Elli gamasylara buýsun. Owa Maýsa dogan ýaz geldi. Toýlaryňyz gutly bolsun. Ogluňyň gelniň aýagy düşümli gelin bolsun. Sizlere rakyply çaý berýän ellerden bolsun. Maýsa doganynyň ojagynda ullakan toý, uly dabara, ogly Amaşy öýlendirip otyr. Amannazar bagtly bol, Bagtygülle bagtly ýaşa, bagt getirsin, aýagy düşümli gelin bolsun. Maýsaň ojagyna rysgal, döwlet getirsin. Täze maşynda, täze jaýda gülüp oýnap ýaşaň. Bagtly bol. Täze ýyl bäbek toýda oturalyň.
Mekan Karaýew, Baýramaly şäherinde. Ýöne men bul oglan bilen türkden türk türkiýe döwletinde stambulda tanyşdym toýda zatda köp çykyş etdik aňyrda zatda şeýtdirip sesi gaty gowy oglan birazjyk ýaltarak ýalan ýok ýani öz içimdäkini aýdaýyn ýani gaty gowy galmaly oglan sesi gaty gowy şolar ýalak bir nemesi bar bärde bolsa aýyň ony awgust aýynyň ony Mekanjan bilen eýýäm Mars şäherinden ugradyk. Howa, ýol ötene dogry. Häzir Gennadimyz ugraýar. Şonuň üçin Gennadija taýynlanmaly. Ine bärde bolsa bezegler, atarylýan naharlar, zatlar gysgaça. Ine bärde bolsa men ýaňky Mekan bilen gelen ýerim şeýtdirip geldim. Öňümden daýzalarym, çykanlarym, ýegenler garşy aldy. Hoş Ine görşüňiz ýaly bärde Mekan Karaýewiň aýdymlarynyň astynda türkmeniň iň tagamly naharlarynyň biri türkmen palawy, toý palawy bişip dur. Ine bärde bolsa Neon studiýasynyň oglanlary meni geýindirip durlar, dokujagaç depdirdiler, zat etdirdiler şeýtdirip bir owadanjy kadrlar bilen Gennadiý Ataýyndanýan Ine bu görýäniňiz bolsa kyrk dokuz ýigrimi sekiz nomerli Mercedes. Ýani meniň öz maşynymam e, nomer kyrk dokuz ýigrimi sekiz. Şolar ýalak bir soňradan e, bildim-de, şolar ýalak bir meňzeşligiň barlygyny bir tötälleýin bolan bir ýagdaý.

Ine bu adam bolsa Döwlet aga.
Aman dost, bagt dost, esaslar täme, koşa garrak.
Owanyň mollalary, ýaşulylary şeýtdirip gelnajynyň sagaman gidip gelmegi üçin omin etdiler. Ine, türkmen palawy, taýyn, toý palawy, taýyn myhmanlara çekilip dur. Biz Gennanjä gidenimizden soňra yzymyzda şular ýalak märeke gelipdir. Menem munça märeke geler diýip hiç-hilik pikir edemokdym, dogrymy aýtsam. Indi bärde bolsa eýýäm bagtymy almana geldik. Daýzam, gelnejem, ýegenim şular ýaly. Mene men bolsa bärde el çarpyşmalaryň

Ine, Gennanjymyz bolsa Türkmengala etrabynyň Ýaşkom obasy, şol taýdan Ýolöten etrabynyň Baýraç bolşewik obasyna ýola düşdi. Ine, şeýtdirip, görşüňiz ýaly, geldik. Elimizi ýaga, una batyrdylar, zat etdiler. Şeýtdirip, yrymlarymyz bitdi. Ondan soňra şeýtdirip, agşam toýa taýynlanmaga gitdim. Birazjyk üýtgeşiklik bolaýsyn zat diýip, bu günki oglan ýeriň nemesine, maşynyny başga maşyn etdik. Onam özüm sürüp barýan. Ekeje özüm. Görelem galyp durmuş herkepdir. Aýdan gowmy?
Toýlar gutly bolsun Ýazel akga. Bagtlar bolsun Allajan.
Ejem, dädem, jigim üçüsem Stambulda, ýurt daşyndalar. Bu sebäpdenem şeýtdirip wideodan gürleşmeli boldular. Gatnaşyp bilmediler toýa. Bolsalar gowy bolardy elbetde, ýani nesibede däldir. Indiki toýlarda nesip bolsa toýa garrama ýok. Dogryda? Ähli çäginizi Agarlyk toý mekanyna sylagdan sarpadan ýükleri ýetik meşhur Hümmiýewleriň bagtly bagtyýar maşgala agzalarynyň arasyna hoş gördük diýýäs. Tüweleme.
Hany, şeýtdirip, kimden ýylgyrykjyk. Restorana girdik. Ben çarpýazmy?
Näder şul aýdym ýörite owadan ýaşlar üçin düzülen aýdym. Ilkinji gezek Amanjanyň toýuna ýerine ýetirýän. Eziz watandaşlar, hormatly dabara gatnaşyjylar! Biz siziň ählijeňizi Agarzuw toý mekanyna sylagdan-sarpadan ýükleri ýetik meşhur

Taýda, ýa bolmasa jaýda, Ýatda ýaşaga töwrümiz Bulunlyk bir öýde, Bolmaly uzakda. Oglan ýerdäki toýda-da gaty şowhunly boldy, gyzykly boldy, Döwlet Nepesow, Rahym aga, Rahym Amanjanow, ondan soň Didar Orazow üçüsem gaty gowy alyp bardylar, hemmesine köp minnetdarlygymy aýtýan. Biz oglan ýerde-de gaty kän tans etdik, oturmagy bilmedik, Şeýtdirip.
Alright Mister Rahman, since the very first day I had enormous pleasure working with you and let your life and marriage be filled with a lot of laughter and enthusiasm as you are expressing at the moment. Thank you again. Elbetde sen menden sürprize garaşýaň, ýöne men elbetde saňa öz bir-iki sany size düzen setirlerimi aýdyp bermekçi. Durmuş guryan bagty aman. Bagt size gülüp baksyn. Duş gelmesin size yaman. Bagt size gülüp baksyn. Toy toylayan bagty aman. Döresin söýügiňden raman. Ýaşap bolmaz bu dünýede birek-biregi aýaman, Ýürek baglap bagty aman, ýakyn ýada bolsun salam, Wasp etmäge söýgiňizi ýetmesin kagyzdyr galam. Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, görjegiňiz gowy bolsun! Täsin eser okuw merkeziniň hemme kollektiwiniň adyndan sizi Tüýs ýüregimizden gutlaýas. Siz biziň aramyzda işleýänligiňiz üçin, zähmet çekýäniňiz üçin biz özümizi gaty bagtly duýýas. Ýoluňyz ak bolsun, ýoldaşyňyz hak bolsun, görjegiňiz elmydama guwluk bolsun.
Jigim Bagtyjan, Aman, tutýan toýuňyzy gutlaýan, bagtly boluň. Mydama gülüp gez, gülüp gelip gülüp git, bagtly boluň. Dogan Bagtjan, Amannazar bilen tutýan toýuňy gutlaýan, bagtly boluň. Ýaňky soragy bereýinmi Aman? Ýa gerekkämi? Amanjan bagtly bol ilki bilen a. Keýpine gaýtmansyňlaý Aşgabatdan meň ýanymdan bärik. Hä bir pylanjygyň bar eken a. Amanjan gowy oglandyr. Türkiýede-de bile işleşmek nesip etdi, bärde-de Aşgabatda-da işleşdik. Hawa. Iliň, iliň ogly, pylanyň iliň ogla şeýle bolaýýa diýilýän oglanlaň biri şul oglan. Akylly, hemme zady ýerlikli, gepi sözi ýerinde. Chatgpt bäş çykdy habaryň barmy? Seni has akylly edip görkezjek. Bagtly bol. Dostjan toýuň gutly bolsun. Aý köp saz aýdyp durjakda ata Köýtendagdan geldik. Bagtyň açyk bolsun.
Amanjan dostum bagtly bol janyň sag bolsun görjegiň elmydama gowluk bolsun dostum. Amanjan bagtly bol dostum.
Amany gutlaýan menem.
Aman. Gözün göreýin. Allajan bagtly bol. Ikiňiz mydama şatlykda gezin. Sizden önen perzentlerim pygamberimize ýaraşar ymmat bolsun. Allahym bütün maşgalaňam adyndan men adymdan gutla bagtly bolsunlar. Hemmäňiz janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Ýene toýda görüşmäge nesler eýlesin herimize. Ýylyň iň şowhunly pursatlary Rahym Amanjanow bilen dowam etýär. Rahymjan, poýehili.
Amanjan dos, bagtly bol, ömrüň bolsun Allajan, şul ojaga diňe toý diýip geleliň.

Indiki toý şu jigimiziňki bolsun. Owadan ýaşlaram bagtly bolsunlar, bagtyýar bolsunlar. Amanjany ýadatman, mümkin bolsa owadan aýdymlaň astynda. Bagt köşgüne ýollaýar! Ateş etme! Poýahli!
Bala bärikde. Neon Studio, aýratyn minnetdar! Döwlet Nepesowa Amanjanyň adyndan toý eýeleri tarapyndan Ezerelli sazandarlar toparyna aýratyn minnetdarlyk bildirýäs. Şol bir sanda Ak Arzuw toý mekany bizi saýlap alandyklaryňyz üçin diýip, toý eýelerine minnetdarlyk bildirýäs. Alypbaryjynam kim saýlan bolsa oňa-da minnetdar.